A shɛli beni mi, so miisimiya mii ti taɣ o ka o bi yuri mi, ka zaŋ o maŋa n-zaŋ ti kpɛhi biɛɣ shɛli puuni ka bi yura. Hei! Mabia, zuŋɔ yɛn piila maŋmaŋmaŋ yɛtɔɣa sɔm dihihisim shɛŋa beni mi, ka di yi mii taɣi a bi baŋ na, a ti teekiri li mi ka regret it. As usually, gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣira gɔrim puuni. Ti ku tooi tɔɣisiri niriba dana ka bɛ zaŋ ti ni maŋmaŋ n-niŋdi ŋmahinli din yɛn chɛ ka yi baŋ din jɛna ni kpɛna Europe. Italy nti deei gbana ni chaŋ interview commission n-di ti mini naagi ka bɛ ti ma gbana ka n yi. Bɛ ni ti ma gbana Sambani ni ka bɛ zaŋ ma ka n yi. N doli la train station, saa miri o, pɔhim ʒiɛri o, train station. Camp shɛli ni bɛ ni yihi ma maa ka bɛ deei access card maa zaa ha. N lan ka niya naŋ shɛm kana card maa. Yuŋ ni yi ti zibi ka m baŋ ni m bɔri ni n nya kom n su, naɣila n kana ka so ti zaŋ o card zaŋ zani ti ma ka n sɔɣi zaŋ zaŋ chana. Shɛli beni n yi kpɛrilaannima bɛn be private camp ka n chaŋ bɛ sani, bɛ ban yuuni ba maa ni yi ti kuli naagi ka n kana ti gbe bɛ sani. Laa ni ka n be laa hali ka daliri ti niŋ n ka ba ka m ma yili ka zo ka so silimiintiŋa. Ka yi kpɛrilaannim ti ban kuli laɣindi ŋɔ maa ka so kɔnɛti ma zaŋ ti o tuzo Germany. Biɛhigu maa bi viɛli oo, di bi niŋ easy but din nani n bi mi din be a ni hali bee din miigi a ti paai shɛm amaa n ni yɛn yɛli shɛm yaa n ti zo m ma bia din nani a wumya boo din nani ka jɛn kuna ka o ŋubisi ma ka guui kɔhi nyama biɛhi shɛli mini paaga laa hali ka a ti bɔhira amaa ni a gba beni

Decision shɛŋa beni mi ka a yi teekirili ka a bi baŋda a ni regret. N mi a ni suhila mabiligu zaaha naŋgbanyen ni especially ti ŋɔyaa nima. Ti miri ka ti bɔri yoma n jeejiri daadama nima. Hee, sokam zaaha malila biɛhi shɛli ni o yɛn che ka di miigo lahi ti pahi pahiri shɛli.

Ni tim mabiligu ninvuɣu shɛba beni mi especially ladies a yi nyɛla bipuɣimbili so wallahi ka di nyɛla o chami ti kpe situation shɛli ni ka di pala o yurilim a yi doli bipuɣinsi pirigili a ti yɛn nyɛla so ka di nyɛla what was the cause what was the reason A nyɛla a bipuɣimbila maa ka o suhuyurlim din nyɛ li ni o yɛli ni o yɛn ŋmaala o zahim n-zaŋ ti do so bee o di yɛn ŋmahila o zahim o yihi o maŋ fini n-zaŋ wuhi so m-pa shɛli needi shɛli ka o di bɔra ka bi nya ŋun yɛn tiri O ni yɛn doli so shɛli ka laa niri maa ka o tooi li m-bala maa. So n suhiri ma birigu. Binshɛŋa beni mi ti miri ka ti bɔri yom n jeegi nira. Bɛ dɔɣiriba ti che li ka ti nina ka di kpa ti bihi zuɣu. Imagine ka so ku mali o bia bipuɣimbila ka ba noo n pahi shɛba ŋɔ maa o saɣi bipuɣimbila Dagora ni tooi laɣ o ka ba ni ma beni ka bia maa o mi bi tumdi o tuma ka shɛli ka o goli pad laɣiri kɛkɛ ka o ba ni o ma ka o ba bi garigori yɛtɔɣa so bɛn tooi li ŋun yɛn tooi li O bi tumdi banki tuma. O na chɛlila shɛkuru, o na chɛlila karim, ŋɔ yɛn tooi li. So beni ka o bela o ba ka o kuli kool o ba n-yel o, M baaba n di bɔri la liɣiri, ka di nyɛla o ba maa oo, ka o karo ni o chaŋ ti nya o ma. Ka o ma maa mi bɔh o mali, ya polo ka o ma mi yɛn karo zaŋ chaŋ. 5 million di kuli nyɛla dini ka a yɛn bɛ gorim yɔɣu ti mi ni gana miya di bi niŋ easy a ni daa bɛ yiŋa ka lihiri 5 million bee 1 million ka lala lan yɛli o di bi lan dari binshɛɣu ka a bia bipuɣimbila bee a bia ka o ko yɛn yɛli ni o bɔri liɣiri ka a yɛn lihi A ni be luɣ shɛli polo maa, five million shɛli a ni sayi nɛra ŋɔ maa laɣ kara n-nyɛla, ka di nyɛla ni kadama nya ni a ni ti lahi five million shɛli ŋɔ maa, dala n-nyɛla a yɛn zaŋ a nuu tiri la n-wuhi ba ti yi n lihi ba zaŋ ŋɔlo ŋɔ zaŋ niŋ ŋɔ ka lan zaŋ ŋɔlo ŋɔ zaŋ niŋ ŋɔ, ka ɛspɛɛtira ni one million shɛli a ni zaŋdi tiri a bia maa nyɛ n sani laɣ kara ka a ku zaŋ zaŋ ti o maa. Asibe dɔɣira a bia maa. Ya polo ka a bɔri ni o kpi? Daadimanima, saha shɛli beni mi, so miisimi yɛn mi ti taɣ o ka o bi yuri mi, ka zaŋ o maŋa n-zaŋ ti kpɛhi biɛɣ shɛli puuni ka bi yura. Hei! Mabia, zuŋɔ yɛn piila mam mini maŋ yɛtɔɣa sɔm dishisin shɛŋa beni mi, ka di yi mi taɣi a a bi baŋ ni a ti teekiri li mi. ka regret as usually gorim yɛtɔɣa ka ti tɔɣira gorim puuni ti ku tooi tɔɣisiri niriba dana ka bi zaŋ ti ni ma maŋ niŋdi ŋmahinli din yɛn chɛ ka yi baŋ din jɛna ni kpɛna Europe Italy n-ti deei gbana ni chaŋ interview commission n-di ti mini naagi ka bi ti ma gbana ka n yi bɛ ni ti ma gbana Samban ni ka bɛ zaŋ ma ka n yi. N doli train station, saa miri woo, pɔhim ʒiɛri woo, train station. Kampi shɛli ni bɛ ni yihi ma maa ka bɛ deei access card maa zaaha. N lan ka niya naŋ shɛm kana card maa. Yuŋ ni yi ti zibi ka m baŋ ni m bɔri ni n nya kom n su, naɣ lan kana ka so ti zaŋ o card zaŋ zani ti ma ka n sɔɣi zaŋ zani kpɛna. Shɛli beni n yi kpɛrilannima bɛn be private camp. ka n chaŋ bɛ sani. Bɛ ban yuuni ba maa ni yi ti kul naagi ka n kana ti gbe bɛ sani. Laa ni ka n be laa hali ka daliri ti niŋ n ka ba ka m ma yili ka zo ka so silimiintiŋa. Ka yi kpɛrilaannim ti ban kul laɣindi ŋɔ maa ka so kɔnɛ ti ma zaŋ ti o tuzo Jaamani. Ka n yiɣisi chaŋ Jaamani o sani ka o ti kana ti puhi ma. Jaamani ni sheegi N bi mi so, ka n chaŋ ti sheegi Lampedusa in camp, ka m mini zaŋgɔ bihi saha shɛli beni mi ka bala bala. Ti bela di puuni laa hali biɛhigu maa war tam maa bia mani mi dii ti kana war tam n yɛrila winter tam shikuru ti maa mi mali shikuru shɛŋa ka di kpari Ka lahi shikuru maa ka bɛ yooi li n-zaŋ ti saamba ban kana ka ka biɛhigu shee, ka yi zaa kanna ti gbɛri di puuni. Yi gbɛri puuni n-neei biɛɣu kuriga anu, ka bɛ yihi sokam zaa so bi leen be di puuni. Zaawun kuriga anu ka bɛ lan yoogi ka yi lan kana, ka a ku kana nti gbe, ka lan chana. Bɛ alakili, Jaamani mini Silimiintiŋ luɣ shɛŋa beni mi. Bɛ yooi yooi la luɣ shɛli polo, dindee niŋ ka a nyɛla sana, ka bɔri ni a ʒini chaagi a foon, n-kuri a ti Wi-Fi, bee ka a bɔri ni a kpihi one hour bee ka a bɔri ni a chaŋ tiŋgbani n-ti nya bindirigu free n-di. Di beni beni amaa wula ka a niŋli? Saha shɛli beni a ni be luɣ shɛli polo maa wula ka a yɛn niŋ paagi? Bari kum zuɣu a ni chaŋ tiŋgbani ni chaŋ nimaani. Ka nir gbubi laa bini ŋɔ di nahi ya ni di zuɣu ka n yɛli ni ka saha shɛli beni decision shɛŋa benimi ka a take li ka regret, ka a take li ka di yoli tam. Di nahi ya ni n kuli ʒimi. A yi chɛ silimiintiŋa zonima bɛn tooi yɔhim ma n-kpɛha yɛla ni, di zuɣu a yi na bi gu ninkpaŋ maa maŋa ka a niŋ hankali. Video ŋɔ as usual ku maŋmaŋ ka a shee zaŋ ti a ma bia ka o gba leei ni binshɛɣu niŋ di puuni. Di nahin yi ni ka n ku ʒiya ka so ti kana ti yɛli ma, A, ni ma mali ya five years, ni naanzu ma ni yɛn nya liɣiri. Ni i zaŋ kuyɛ nyɛli ka yo how easy ka so ku duhi o loori na ti zali zaŋgo bila ka o yɛba naa nyɛla n zo maa ni o mali ni kaman Naawuni ku tima la ni gbali yiŋga ni di kpali gbali yiŋga maa mani n kpali ni kadima n take decision ni ŋun ni ʒiya ŋɔ ni o di mali gbana kaman ni mali ŋɔ ŋun naan niŋdi lala bini maa man bɔhi wula ni o mali niriba n tooi ku tima ka chaŋ Spain bee Italy. bee ka a chaŋ Holland bee Belgium bee France ka kana, ni a ku chaŋ a ni tooi ku chaŋ zuŋɔ ŋɔ biɛɣuni ka labina ka o ti a five thousand euro. Ka n yɛli ya lala, yo o yɛli ma ŋun ya ni oh ni o ku yɛn ti ma mi, a yi chana a ni yɛn chaŋ ti gbe luɣ shɛli polo a dibu a loori ticket ni a binshɛɣu kam ŋuni n yɛn niŋ binshɛɣu kam zaŋ ti a. Ka n yɛli oh di zaa ka n calculate n mind puuni ah. Ka laa mi ku chaŋ ŋun yɛn wuhi to lɛm maa goli puuni, a ti yɛn chaŋ, a ku chaŋ paai napɔŋ bunu bee napɔŋ buta ka o ku tim a yim yombo shɛm maa, liɣiri a la ka a yɛn nya a ka n ni nyam ka n yɛli ni take laa decision ŋɔ. Di saha ka n naan bɔh o, Bumbo tuma n lee nyɛli ka o yɛli ma, Wee taŋkpaɣu ka ti kohira. Ŋun di n-kuya nya ka o tim a mi a hotel shɛli a yɛn chaŋ ti kpi, a ni yɛn niŋ binshɛɣukam zaa ha a ticket in and out maa ka a zaŋ zaŋ kana. Wee a ku niŋdi li laa halli ka ti bɔri ni hal a chaŋ Ghana bee Afirika tin shɛŋa ti zaŋ li na. Wee Ghana niriba pam a ku chaŋ ti zaŋ li na a ku yɛn nyɛla laɣ kara daba ayi bee daba ata goli ayi sunsuuni a ni tooi ku da loori bee ka a ku gba ti saha nya ka n ku ʒiya Germany. Tooi mɔɣu tumda konteenan ka ti chani ti loodiri nɛma ka nyari biɛla biɛla. Liɣiri ŋɔ ŋuna ŋun yɛn nyɛ liɣiri ka ku zaɣisi? Di saha nya ka n ʒiya nti take decision. Di saha ni kpɛna Europe n first country Italy, n second Germany. Ka n zoma ka o yɛli ma ni o link ma o sambɔri so. Kirikirikirikirikiri ka o ti link ma zaŋ ti so zaŋ chaŋ Switzerland. Ka lihi biɛhigu maa ni be shem ŋɔ maa di miya pam we have to support we have to do something ka n kɔli laa niri maa Susan ya ni kana ni tumdi tuma ka yiɣisi ni kana ti paana Switzerland n bela soli ni loori ni ka kooli o ka mini o diri fiila n ni kana ti sheeni ka kooli o Switzerland Brussels kooli o laa hali ka o zaɣisi kpuɣibu Switzerland mi n-nyɛ one of the country in Europe di security niŋ tight pam ni bi control. N ku ʒimi n na ku try rinzo maa namba n ti yɛn nya ka niriba ayi zani n nyaaŋa ni liiga piɛla ni hi ka yihi bi ka ID card wuhi ma ka m boli n yihi n gbaŋ zaŋ zaŋ ti ba ka bi check ka ŋmaligi. Ka n lan chaŋ ti ʒini luɣ shɛli polo n ti yɛn nya ka so lan kana niriba ashɛm lan kana the same dabisili maa ka m pun nya ka o ni tooi paai six times ni di kana so zuɣu la. n kooliri o bi chana ya polo ka yɛn gbe ni gɔri gindi nimaani train station nimaani mi train station maa yuŋ ni paagi n ti paai ten something ka lihira kai ni gɔri ginda ka lihiri nine nine place ka dama kpɛŋ ŋɔ ŋuna yuŋ ŋɔ maa ni bɛ di puuni bi zaŋ ka luɣi shɛli polo ni yɛn chaŋ bin ti kparita ka n nina kpa luɣi shɛli polo ni ni ka yɛn gbe maa n ti yɛn nya ka control bin control station maa ka bi kana ni bi yɛn kpari li mi ka n yiɣisi yina around eleven to twelve Station shɛli passengers ni gɔra ni ka n kana ti ʒiya la ha li n teeri maŋ doona as a passenger laasabu n kuli lan ʒila ni maa ka bi ti kana ti control ma ka n taai ma bula kii bɔri ni control ma ni sɔri sɔri ka ŋmaligi ka n gbubi n ʒiya n biɛlimi la ha ka biɛɣu ti neegi n zoma ni na kuli yuli bɛni ti chani luɣu shɛli polo ti kpɛhi yi ka kana kɔla da bi chana Di next yɔŋ ka n chaŋ ni n ti nya yaa mali liɣiri bɛ fla ni tooi gbɛ hotel bee ni ti chaŋ ti check guest house maa cheapest one maa n bala maa n bi toogi a mi ka ti le Switzerland, Italy di mali border with Italy, France, Germany, Belgium but bɛ bi diri Euro eh bɛ bi pahi EU maa zuɣu bɛ ni dirila Swiss France. Ni ti kpɛ hotel maa puuni di toogi ka n chɛ ka bɛ ŋma ma change nimaani ka ti nya toli ka n ni tooi da kaman coke bee bread ni yɛn ʒiya ka nyura. N two days n na bala m bi di binshɛɣu, n dibu tam n na bala. Ka n ti bɔhi so ka o wuhi ma luɣ shɛli polo bɛ ni suri kom free ka n chaŋ ti su kom nimaani free ka lahi zaŋ nɛma zaŋ zaŋ ye. Yuŋ ni ti paagi luɣ shɛli polo di beni ka ti puhiri jiŋli, Switzerland maa fulaannim galisiya nimaani pam. ka n chaŋ jiŋli maa puuni ti puhi ka spy jiŋli maa puuni di mi nyɛla third floor tingbani ni steps maa di yoora but middle jiŋli maa di kparita yuŋ ni ti paagi two days maa jiŋli maa puuni steps din sheeri maa di zuɣu ka n ʒiina n gbihiri laa hali n ti ku baŋ ni sula ti paari na ka n lan yina samban polo don bi bɔri ni bi kana ti paai ma in three days time ka n nyɛ gbansabila Kamaa ka o ku niŋ o zuɣu raasa raasa o mini o silimiin bihi kamaa wan nam mature 2020 something chani o 30s polo oh ni Ghana niri n nyɛma ka ti po tab ka mɔnsili n di fiila oh ni oh ni o gɔri gindi kpɛ ŋɔ paai biɛɣu kam ni zuɣu n nyɛ o first time ka o nyɛma maa manya ii ŋun yɛn ni o kana o kana ka m ni o kana chɛbisima ka ŋmaligi

Bɛ yɛli ma ni, A ka wula ka m bi chaŋ UK? Ni UK Ghananim yaɣiya ni di mali kpe ni kpe a ni nyɛ gbansabila? Mayɛn ban be UK soli bɛn yɛli ma, A yi chaŋ France, luɣ shɛli polo beni ka bɛ booni li Kaali, Jangal, a ni tooi doli li n-niŋ wula n-kpe UK? A yi chaŋ nimaani, sokam di sɔɣiri o kpɛri loori. Bɛ ni yɛli ma lala. Ka me lihim biɛhigu suhi zalaan maa n-chɛ lan four days maa wula ka n yɛn niŋ? Ka bɛ ti ma address ka sabi binshɛɣu kam ni yɛn doli so shɛli ni yi kpuɣi tray ti Chef Paris. M paɣ Paris maa ni yɛn kpuɣi tray n shɛli zaŋ zaŋ chaŋ lahi kaali ŋɔ maa tiŋ maa yolo m-bala maa. Di zaa nyaha m mali shɛli n ʒiya pumpɔŋɔ that is my decision. N zo so ni di nyɛ gbansabili la ka o yɛl ma ni o ni kana la. n bla n yum o. N chaŋ lahasari polo ka n chaŋ ti da ticket. Ticket maa bus din yɛn yiɣisi from Switzerland zaŋ kana Paris. N dala ticket maa ka ticket maa ka di nyɛla di bus maa yɛn yiɣisi five o'clock. Five o'clock maa ka n lan labi guy maa ni di yɛli ma ni kadama luɣ shɛli polo maa n kuli ʒila nimaani ka n zumaa lan kana nti yɛli ma ni o ni o gba lan kabina ti gɔri gindi kapɔŋ zaa ni o bi lan nya ma ni o malila o nyɛla Ghanea so ni paɣa n-nyɛ o ka o be Switzerland ŋɔ ni o nyɛla nurse ni fine girl ni o niŋ li busy ni n ku tumdi tuma o nyɛla nurse but o mali o department maa ni o bɔri o mini ŋun kuhi n biɛg yili maa puuni ni o bi doli Ada laa nir maa nyɛla ni o dana bee o ku nyɛ Ghania doo ni ka o min o beni. Nir zuɣu ni n guhim o bela ni ka o kana ti zaŋ ma zaŋ chaŋ Gail maa yiŋa ni o ka o na ma ni a ma o mi Gail maa yiŋa. Nir o ku chaŋ ka o be tuma ni ka o chɛ ma zaŋ zali o yiŋa ni o kana ti paagi ka n yɛli ni ŋuna ni o ni baŋ pumpɔŋɔ n mi pun mali tikit. ti yɛn zaŋ ma zaŋ chaŋ France ka n ti yi France maa n chaŋ if di nyɛla nyini what will you do? A yɛn chɛla France la chɛndi din yɛn zaŋ chaŋ ti chaŋ UK la ka a ticket maa bahi yoli ka a kpalim bia ŋɔ sani bee wula ka a yɛn niŋ? In my case ka n ʒiya n ti yɛli a Naawuni wula dahimbu ka a dahim ma n zuŋɔ daba ata n chani anahi ni. n bi nyɛla opportunity ŋɔ ni ti da ticket ka yɛn yiɣisi last liɣiri ka n zaŋ da ŋɔ maa. According to Gates maa mi ni la jɛngili maa ni chaŋ ti paai Kalis maa refugee camp beni mi sokam ni nyɛ bindirigu di ka binshɛɣu kam bɛ nimaani so why now n mi da ticket so pumpɔŋɔ bia ŋɔ mi ni lan yɛlima ni n guhi ma ŋɔ ka ni ʒiya ka o chaŋ ka ti bi lan labina. Wula ka n yɛn niŋ n mi tikɛt bahi yoli? Bikɔs o mini o silimiin bihi shɛba bɛn ku doligu ŋɔ ka o yi chaŋ nti ka ti labina, wula ka n yɛn niŋ? So in this case, bɔnto ni n niŋ ka n chaŋ Tam paaya ka n ʒiya ka Tam ku guhira, n ku guhira, n ku guhira ka Tam maa ti paari na ni ti baasi maa yiɣisi. ka na ku bɛn zɔri gindi nimaani ginda ni n ku lan nya o ka teegi n di ʒishi ya yɛn kaansi ya France chɛndi maa. Ka lɛli lan bi nya o ka ti kpi baasi maa. Baasi maa ku yiɣisimi n-chana ka n nya o tiŋgbani ni. O ni chani tiŋgbani ni kanna n sa, m mi ni kana ti be Switzerland maa. N ka Switzerland nam maa, n German nam ba n tumdi tuma. Mabia kan yizi ka ti paana France, one of the difficult countries, n bi mi language a ku suhi so soli ka yil o yɛtɔɣ shɛli ka daa chɛ binshɛɣu ka n siɣi wumdi silimiinsili lahi ka n ku zaŋ mmaŋ ku niŋ laa hali nti nyɛ ŋun wumdi silimiinsili biɛla ka o wuhi ma ni yɛn ŋmaai tɛkiti shɛli din yɛn zaŋ ma zaŋ chaŋ Kali. N kamina ti shee Kali, jungle. Di mi life nyɛla try your luck. Yi ni tooi sɔɣi kpe train puuni, yɛn chaŋ ti gbaagi waya maa ŋmahi n-sɔɣi kpe train puuni Cali. A ni tooi chaŋ ti check France jungle Cali, a ni check li a ni nya di video nima on YouTube. Niriba ni doli la loori maa shɛm n-kpɛri UK. So that that part maa n-chɛ la zaŋ zaŋ ti a ni yɛn maŋ maŋ niŋ a research a ni nya li. Lala life maa puuni ka ti sirigi la hali a lot of community ka ti mini zaa ni ku laɣim ni ŋɔ ka niriba ti baŋ ni Ghana nira n-nyɛ ma, gbansabinli nira n-nyɛ ma ka niriba kanna n sani nimaani halli ka ti ma bihi Dagbamba shɛba ka n-ti receive ba nimaani ka Naawuni mi naan niŋ binshɛɣu din nyɛ yi niŋ yi zaɣ bɔb yi chaŋ ti try yi nyɛ yi ninvuɣ ti yi chaŋ ka yi ti try ŋun niŋ din nyɛ kaman looni ka yi yɛn sɔɣi zaŋ kpe drive maa bi mi noohɔi yi zaa ni yi kpe ŋun yɛn lock ya. Ma n daa nya ninvuɣ so ŋun yɛn zaŋ o loori ŋɔ di chanila yoogi ŋɔ ŋɔ ka di yoogi. A lot of people.